Salam Şöhrat Muhamow. Şu gürrüňdeşligi kabul edip geleniň üçin köp sag bolsun aýtmak isleýän. Bir gysgaça özüň barada maglumat aýdyp bilersiňmi? Salam Döwran. Men hormatlap çagyryň üçin minnetdarlyk bildirýän. Men Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iki müň on birinji ýylda baklawr derejesini finans bölümini okamak üçin geldim. Soňra bolsa ünsümi data alymlary çekdi. Şoň üçin hem data alymlary boýunça magistr magistr bölümini okaýan şu wagt. Gaty gowy. Soň ýaňky data data alymlary diýdiň. Data alymlary nähili bir zat? Nädip açyklap aýdyp bilersiň? Data bolanda biziň etýän her hereketimiz, günüň aýlanmagy ýa ýagşyň ýagmagy, şu zatlar hemmesini kompýuter dilinde öwreňde data bolup geçýär. Ýa maşynyň gidip barýarka gapdalyndaky gapdalyndaky jisimler bilen interakşena geçmegi bolup biler. Ýa-da DNK-laryň howzy bolup biler. Her zat kompýuter dilinde öwrenmede data bolýar. Meselem, ýyllyk ýagýan ýagşyň möçberi, şu hem datanyň bir görnüşi, ýa ýyllyk alnan hasyl, şu datanyň görnüşi, ýa jaýlaryň ortaça bahasy, şu-da bir datanyň görnüşi bolup durýar. Data diýemizde bu statistika, esasan hem statistika köp ulanylýar. Hä, statistika, ýagny maglumatlaryň birikmesi. Menem her her zat barada aýratyn bellenen bir howuz diýip bolar. Edil öz edil aýdyşyň ýaly her zadyň bir bellenen şekli näme aýdyp bolýar. Meselem günümizde teleskoplaryň älem jahanyny synlamalary bu muny hem şolary hasaba almalary bol etýän etýän hereketlerini aýlanyşlaryny orbita çalyşmalaryny ýa bolmasa başga bir öz daşlaryna aýlanma bolupdyr. Her zady bu data ylym bolup durýar. Soň şu zatlar aýratyn bir gyzykly zatlar. Ýagny şu zatlara höwesiň nädip başlady? Men finans aslynda finans bölümini okadym we finansda biz datany ulanýarys. Biznesde her her her haýsy bir biznesden bolsa data ulanylýar bularda. Ýöne iňlisçeläp aýdaňda blind method bilen decision making diýilýär. Karar bermek bir zada. Bir zada karar bereňde öňki tejribeleriňe baglylykda karar berýäň. Bu käbir zatlary görýäň, käbir zatlary görüp bileňok. Meselem, finansda high frequency trading diýip bir zat bar. Şu taýda gaty köp nemeler bar, detallar bar. Şu detallary gözden gaçyryp bolýar. Kompýuter bolsa muny gözden gaçyrmaýar. Men şu taýda ünsümi çekdi. Bir zady edeňde has efficient şekilde edip boljak diýen şona göz ýetirdim. Datanyň datanyň metodlaryny, data almanyň metodlaryny ulanmak arkaly şony has efficient, has arzan şekilde önümçilik edip boljak diýýär. Başga ýerde ulan başga bir puljak pudak ulanyp boljak diýeni göz ýetirdim. Şo hem meniň ünsümi çekdi. Başga da Bir wideo göremde, ylmy bir dokumentalny filmde göremde, şu bir ýylda toplanýan datanyň möçberi şu günde çenli toplanan datadan has köp bolandygy hakynda bir dokumentalny gysgaça film gördüm. Şo hem has hem meň nime aklym şu özümde bir höwes döretdi aklymda. Soň indi her ýyl hem birnäçe ýylda toplanan ýaňky maglumatlardanam köp bir ýylda toplandy diýýän. Bu bir ýyllar geçdigiçe hasam köpelýändir. Bu maglumatlar bir ýerde toplanyp saklanýarmy ýa nähili ýagdaýda bir şony goraýarlar? Bu firmadan firma üýtgeýär. Käbir kompaniýalaryň öz privacy, ýagny öz biznes sekretleri bolany üçin bu ýygnan datlaryny öz serwerlerinde gizläp saklaýar. Bu serwerler berýän başga-da daşyndan cloud system diýip sistemalar bar. Daşyndan berýänler hem bar, özünde saklaýanlar hem bar. Eger özi hardware, ýagny başgaçarak aýdamyzda jisim hard disklerini almak islemeýän bolsalar, ýokary möçberde muny cloud-da tutýarlar, bulutda, bulut sistemasy diýip bolýar. Muny internet arkaly baglanyp şony akses edip ulanýarlar şony analiz üçin ýa başga başga bir zat üçin ulanyp bilýärler käbir şirketler hem bolsa çykdaýjy edip şony öz serwerlerine ýagny munuň howpsuzlygy üçin öz syrlaryny bermezlik üçin öz serwerlerinde saklaýarlar bu datany. Şu datada e, haýsy uruna öz ünsüň berýän? E, Aslynda men datanyň her her her her görnüşini hem öwrenýän edil şu wagt. Data ylymlary gaty bir çuňňur neme, uly uly ylym. O birikije bir bölegi, birikije bir bölekden neme edip bolmaýar, açyp aýdyp bolmaýar muny. Şonuň üçin munda data mining, data analytics ýa-da machine learning, deep learning ýaly dürli-dürli ýa-da Natural Language Processing, Image Processing ýaly görnüş bölümleri bar. Bular men şu wagt edil şu wagt Machine Learning we Data Mining we Data Analytics bölümlerini okodym. Bilýän edil şu wagt hem öz ugrum hem Machine Learning-e çuňňurlaşmak isleýän. Maşyn önümleri. Maşyn learning. Maşyn learning. Maşyn learning. Maşyn. Bu haýsy görnüş maşyn? Maşyn learning diýip Aslynda bir enjam ýok. Biziň elimizde kompýuterler bolýar. Ýokary tehnologik, ýokary gymmat bahaly ýokary tehnologik kompýuterler bolýar. Ýörite şu data ylymlaryny ulanmak üçin ýasalan kompýuterler bolýar. Bu data ylymyny her haýsy bir kompýuterde edip bolanok. Sebäbi datanyň möçberi uly bolany üçin belki terabaýtlap, hekizabaýtlap, heptabaýtlap data bolýar. Sen şuny proses etmek etmeli bolýaň. Şonuň üçin hem güýçli ýörite öndürilen kompýuter ulanýaň we gün bu data prosesi hepdeläp, belki aýlap hem çekip bilýär, wagt uzap bilýär. Sabyrly bolmaly. Maşyn şonda proses etýär, maşyn learning bolanda kompýuter programmasyna ýazylan algoritma sen öwretýäň, bir zat öwretýäň, bir bir iş etmäni öwretýäň. Statistik modellerde, meselem, Naive Bayes model bar, KNN model bar, onuň her hil modeller bar. Şolaryň esasynda sen kompýuter algoritmini öwretýäň. Ýöne esas edilýän zat train and test diýilýär. Alan dataňy iki iki bölege bölünýär. Ýagny ýagny bu train sen başda öz modeliňi öwretýäň kompýuteriň machine learning şoňa diýilýär öwrenmesi öwretýäň kompýuteriňe şo algoritmaňa öwretýäň şony train bölegini soňam şu öwrenmesi esasynda test part bölegini berýäň şoň üstünde şu testiň üstünde analiz etýär ýagny ýagny bu train esa köplenç ort standart gelýän zat trainiň ýigrimi bäş prosentini datanyň trainiň üçin ulanylýar ýetmiş bäş prosenti hem test üçin ulanylýar. Şul iň şul ugurda iň halaýan zadyň näme? Iň göwnüňe ýaraýan bir işleňde höwes bilen işledýän zat näme sende? Her gün täze bir zat öwrenýäň. Stabilnyý zat ýok. Algoritmada şower ýalak bolup görünýär ýöne sen şony özüň optimize etmeli, üstünde işlemeli, bir algoritmaňy ösdürmeli, bolmasa başga algoritmany goýup barlap görmeli, rezultatlaryny, netijelerini deňeşdirmeli. Şo belli bir netije, näme netije aljagyňy bileňok, öňüňde belli bir netije ýok, nämeni gözlän özüňem bileňok, ýöne bir zatlar gözleýäň, hemişe şo suwsuzlyk, bir açlyk, bir täze bir zat tapmana bir özüňde bir höwes bolýar, ýöne dowamly şekilde gözleýäň şony, jogap gözleýäň. Bir netije çykanokmy? Bir netije çykýar. Bu bir aýlaw aslynda continuous bir zat infinite bir zat. Aklymda sorag gelýär, sorag soraýaň, gözde geçirýäň, bir jogap tapýaň, ýene sorag gelýär, ýene gözleýäň. Alan netijäň esasynda ýene sorag gelýär, ýene gözleýäň. Aý bu aýlanyşykly bolup durýan zat. Muň yzy ýok, yzy gelmeýär. Indi şu şu Ýagty netije bar diýdiň. Şu wagtky edilen işlerde seň özüň bolsun ýa-da başga belli adamlar bolsun, mysal berip bilersiňmi, ynha şul işler edildi, netije berdi, intägem üstünde işlenýär? Muňa men başda bir netije bereýin, soň hem öz eden işlerim hakynda biraz gürrüň bereýin. Netijesini şu wagt Tesla-nyň ýa bolmasa başga Google-yň Self Driving Car diýip bir zat Oýlap, self-driving car üstünde işleýärler şu wagt uly kompaniýalar. Munda machine learning ulanylýar. Meselem, maşyn gidip barýarka, awtoulag gidip barýarka gapdalyndaky jisimleri ýa-da environment-yny sensorlar bilen, sensorlaryň üsti bilen sken edýär, skanirowat edip, muny maşyna maşynyň içinde ýerleşen kompýutere berýär. Bu kompýuter hem muny alyp, eýýäm awtomatlaşdyrylan bolany üçin şu datany proses etýär. Meselem, maşynyň öz-özüniň durmagy ýa bolmasa bu gün Tesla-nyň beta şekilinde öndüren, Ýewropada işleýän, Ýewropanyň şäherlerinde işleýän Self nemesi bar, Self awtopilot-y bar, Self driving car. Meselem, Amsterdamdan minip Pariže çenli maşyny özüňiz ulanman gelip bilýäňiz. Özi şo laýneri sken edip, gapdalyndaky jisimleri sken edip, ýa bolmasa maşynlary sken edip, ýa öňünden adam geçýärmi, geçýärmi şony sken etýär, içindäki oturan adamlaryň howpsuzlygyny hem sken etýär. Içindäki maşynyň içindäki oturan passažirleri hem sken edip şoňa görä bir netijä barýar. Meselem bu şoň bir mysaly bolup biler. Edilip görüldimi? Şu wagt beta şeklinde, ýagny Tesla-nyň öz işgärleriniň test etmesi üçin berilýär. ulanyp görülýär. Testany öz işgärleri ulanýar, üstünde işläm ulanýarlar, ulanyp bilýärler. Şolara şony ulanmagyna bir mümkinçilik bar, üstünde işlemeleri üçin, bir ösdürmeleri üçin, şony optimize etmeleri üçin. Doly işlär diýip bolanok, ýöne hemme adam bir çaga-da emedemek, emedekläp başlaýar, başda göni ýöräp başlanok, iýip, ylgap başlanok. Edil bol hem emedekleme döwründe şu wagt. ýoş-ýoşdan üstünde işleýärler, ösdürýärler, algoritmalary optimize etýärler. Etiki, muň bir başga tarap hem etika tarapy bar. Diňe bir tehniçeski tarabyny göz öňünde tutmaly, etika taraby hem bar. Meselem, şu wagt şeýle sorag berýärler, sosiologlar diýýän zady, eger diýýär, maşyn gidip barýan bolsa diýýär, öňüne biri ylgap çyksa şo maşynyň, Içine maşyn kimin kimi birinji birinji oçurda kimi birinji nobatda kimi esas almaly kimi howpsuzlygyny esas almaly bu ýöräp geçip barýanyňmy ýa pasažiriňmi eger birden tormoz bas tormoza bassa ýa-da gapdalky leýne geçse muň howpsuzlygy näilelik bolar diýip biýen biýen bir sorag berýärler şoň üçin üstünli intäk işlemeli hem başga faktorlar hem bar ýagny sosial faktorlar hem bar tehnişik faktorlar hem bar. Dogry. Bu diňe Tesla edýärmi ýa başga firmalar hem barmy? Başga birnäçe firma bar. Uber iş üstünde işleýär diýip bilýän. Google üstünde işleýär diýip bilýän. Tesla muň iň uly nemesi, mysaly. Iň köp investment, goýum goýýan kompaniýalaryň biri. Şu üç kompaniýa esasy iň uly goýumy goýýarlar şu wagt. Men Elon Maskyň düýn şahsy hasabynda täze bir zatlar gurup ýörenini, görkezenini gördüm. Bir wideo öz eli bilen wideo ýazygy edýär, bir täze bir zatlar gurup ýörler, olar näme? Elon Mask muň işleýän birnäçe proýekti bar. Self driving car hem bularyň biri. Muň gapdalyndan Neme bar? Teslanyň Hyperloop proýekti hem bar. Bulaň daşyndan Newada ýalňyşmasam uly batereý gurdular. Ýeke-täk görnüşli başga hiç bir ýerde, hiç bir dünýäniň hiç bir künjeginde bolmaýan uly batereý kompleksini gurdular. Öz edýän işiň barada bir gysgaça aýtdyň ýöne has açyk Açyklap bir düşündirip berip bilersiňmi? Biz aslynda bir komanda bolup, Amerikada team diýilýär, team bolup bir proýekt üstünde işledik. Bu proýektiň ady Self Sufficient Organic Farm. Bu günümizde dünýä dünýäniň, ýagny adamlaryň, dünýädäki adam sany artýar we şeýle sorag ýüze çykýar we asyrlardan bäri hem soralyp gelýär, iýmit nähili ýetireris adamlara? Nähili ösdüreris? Biziň hem şoňa bir okuwçylar bolup bir gowy jogabymyz boldy we proýekt organik şekilde GMO ulanman bir ösümligiň genetikasy oýnaman tebigatdan gelşär dip öndürmeli öndür öndürmek üçin üstünde öndürmek üstünde işledik. Bunu hem aýdyşym ýaly ýaňky ýaly maşynlaryň data alymlarynyň kömegi bilen ýerine ýetirip boljakdygyny subut etdik. Bu biziň proýektimiz şeýle biziň proýektimiz organik ösümlik öndürmek boýunça dizaýn edilen bu uly şäherlerde uly şäherleriň problemasy bolan täze Sveži produkty diýilýär ýa-da fresh produce diýilýär. Şoň üstünde öndürmek, şoň üstünde işlemek, prezerwant ulanman, dermanlaman şony adamlara şony tebigatdan gelşi alyp bermek. Bu närik şekilde bolýar? Bu muň dökümi bolýar. Soň onuň suwuny sazlamaly bolýar sen, iýmidini sazlamaly bolýar, gününi sazlamaly bolýar. Efficiency efficient şekilde öndürmeli bolýaň. Biziň eden işimiz aslynda başga hiç ýerde gabat gelmedim. Biziň etýän zadymyz aslynda günde restoranlar gaty uly möçberde galyndy zyňýarlar. Muny göni musora zyňýarlar ýa-da trash, damp etýärler. Biz bulary zyňman alyp, Şony şoň üstünde işläp täzeden muny organik döküme öndürip bu dökümi hem ösdürjek önümlerimize döküm edip ulanmaly ýa-da isleýän ad isleýän başga şirketler bar bolsa kompaniýalar bar bolsa organik döküm şekilinde satmak bolup durýar. Önüm ösdürmek bu esasy ýeri tutýar. iň uly prob- iň uly mesele önümi nirde ösdürmeli diýen Hawa. sorag ýüze çykýar. Hawa. Ýer dar. Nädip nemesini ö- eee, önümçiligi artdyrmaly, Hawa. köpeltmeli? Muny nädip sazlamaly? Genetikany ulanman nädip sazlamaly? Eee, şu şu sorag ýüze çykdy. Biziň hem jogabymyz muňa maşin learning ýa data ylymlaryny ulanyp, topragyň içine ýörite sensorlary ýerleşdirip, bu sensoryň içine üstüne-de ýörite filtrlerini goýup, filtriň içine tohumy ýerleşdirmek. Bu tohuma tohum ýerleşdirenden soň muny ýylysyny, ýylylygyny, suwuny sazap bermek. Ýaňky aýdyşym ýaly, bularda sensor bolany üçin ösümligiň kökünde bu şu datany gather etýär. Şu sensorlar ýyllyk bütün ýylyň dowamynda şu datany çöpleýär. Bu datanyň çöpleme esasynda hem şu nähili ýyllyk beremizde has köp önümçilik alnyp bolunjagyny barlaýarys. Ýene bir mesele ösümlikleri ýetişdireňde bakteriýalar ýa bolmasa dürli mör-möjekleriň barmasy. Munuň zäherlenmegi bolýar, muňa hem derman ulanylýar. Muňa Amerikada pestisaýd diýilýär. Bu hem adamlaryň saglygyna zyýanly hem bolup bilýär. Sebäbi öldürmek üçin ýasalan himikat bolup durýar. Bu bolsa şeýle bu meselä şeýle çözdük. E, sensorlaryň içinde e, ýörite ýerleşdirilýän e, gural bar. Bu gural topragy pastaýanla hemişe sken edip durýar we ösümlige baranda şo filtriň ujunda durany üçin suwuny biz berýäs, awtomat şekilde kompýuter sazlap berýär we başga dökünlerini hem şu sazlap berjek şekilde dizaýn edileni üçin muňa wirus baryp bilmeýär, pestisaýd baryp bilmeýär. Şeýdip gorap saklaýar ösümligi. Köküni goraýar. Köküni goraýar ösümligi. Şeýdip ösdürýär. Köküne zyýan berip bilmeýär. Şoň üçin hem alan produktamyzda pestisaýd, ýagny derman ulanylman üçin tebigatyň berýän baýlyklary esasynda ösdürilip, önülip ösdürilen üçin adamyň saglygyna hem peýdaly bolup durýar we lezzeti hem başgaça bolýar. Düşündim. Indi tohum bilenem bir baglanyşykly bir zatlar aýtdyň dagy. Tohumçylyk bir aýratyn uly bir zat. Şun ýaly biziň ýurdumyzda-da daýhanlar bardyr ýa-da şon ýaly bir potrat bilen meşgullanýan adamlar bardyr. Şolar seň bilen aragatnaşyp gurup bilerlermi? Nähili maslahatlar berip bilersiň şolara ýaňky bilýän maglumatlaryň netijesinde? Biziň bu proýektde üstünlik işlemegimiz diňe bir Amerika üçin däl, dünýädäki globalnyý iýmit problemasyny çözmek üçindi. Şo meseläni çözmek üçin işledik. Muň gowy taraby, muny bir uly ýük awtoulagynyň arkasyna, bir trellere ýükläp daşap bolýar. Uly şäherlerde saklamak üçin, bolmasa ekrançylyk ýerlerinde Topraga ýerleşdirip bolýar, parnik şekilinde saklap bolýar. Biziň finansowy şekilde dizaýnymyz, modelimiz françaýzing, ýagny adamlara şony bermek, getirip, öwredip şol işi adamlara bermek, özleri şony aýlap dolandyryp biljek şekilde sazlap bermek we ýyllyk täze ýyl täze modellerimizi ýa täze eden şo alan ösüşlerimizi we alan şu datamyň esasynda çykan netijäni, netijeleri şolara bermek, paýlaşmak we dowamly dowamly görnüşde şolar bilen aragatnaşykda bolmak, aragatnaşygy kesmän saklamak. Indi seň edýän işleň ýaňky bilim ugry we ony amala aşyrýan däl-de siz şony berýäňiz we amala aşyrýanlara gowşurmak bolup durýar. Ylym işem bolýar, ylym işem üstümize düşýär, ýöne biziň esasy bir bir ylmy iş üstünde işleýän esasy bölegi şol eksperiment bolup durýar we bu sebäpli hem biziň biz hem elimizi çermäp, bul işiň içine girmeli bolýarys. Özümiz. Dowamly görnüşde bu işiň içinde bolmaly bolýar. Bolmasa netije alyp bolmaýar. Daýhanlar biziň beren netijämiz esasynda şoňa görä biziň beren biziň beren treningimize görä we ýa bolmasa şo alan zeýteden alan rezultatlarymyza görä ýerine ýetirýärler we öz alan treninglerine görä şo zatlary ýerine ýetirip ösdürýärler. Ýöne muň dowamly ösmesi üçin Biz hem elimizi çermäp şol işiň içine girmeli bolýas. Düşündim. Indi şu zatlar bilen gyzyklanýan adamlar seň bilen aragatnaşykda bolup bilerlermi? Elbetde. Nähili aragatnaşyk gurup bilerler seň bilen? Isleýänler üçin elektronny poçtama hat atyp bilerler. bir informasiýa isleýän bolsalar, ýa bolmasa bir bilmek isleýän, öwrenmek isleýän tehnologiýalary bar bolsa, biz bulara kömek edip bileris. Örän gowy. Indi diňleýänlere bir siziň edýän işiňiz barada görüp biläýjegi bir mysal Bir web saýty ýa-da web sahypasy barmy? Gynansak-da günümizde ýok. Biz bir komanda bolup işleýänimiz üçin şu proýekt teoretiçeskiý şekilde gutardy, tamamladyk. Indi bolsa muň iňlisçeräk aýdamda application-y, durmuşa geçiriliş şekli, stadiýasy bar. Bu hem finansowy ýagdaýlar sebäpli ýa bolmasa käbir komandamyzdaky agzalarynyň PHD, doktorantura, kabul almasy sebäpli biraz duruzmaly bolduk. Nesip bolsa öňümizdäki ýyllarda ýöne muny täzeden dikeltmek pikiri aklymyzda. Dogry hiç bir wideo ýazgy mysal ýokmy meselem plan diýip ýazsaň şuňa meňzeşräk zatlar çykar diýip bilersiňmi. Gynansakda tapyp bilmersiňiz çün sebäbi bu bir private ýekejik ýeketäk proýekt bolany üçin başga deň taýy bolmadygy üçin bu biraz trade secret diýerler hem biz açsak uly firmalar gynansakda alyp muny öz hasaplaryna ulanjak diýip sebäp biz muny açyp berip bilemzok. Ýöne baba daýhanlarymyz ekerançylyk bilen meşgul bolýan ildeşlerimiz bolsa biz öz öz tapan informasiýalarymyzy ýa bolmasa peýdaly bolup biljek zatlary paýlaşyp bileris. Örän gowy. Köp sag bol gelen üçin. Ýene nesip bolsa Alan netijeň leňizden soňra ýene görşeris, ýene gürrüňleşeris. Hatda o wagtlar belki tamamlap hem Mekşa ýetirersiňiz, belki satýan bolarsyňyz. Onda ýene-de gürleşeris. Köp sag bol! Saňa köp çagyrşyn.